Jo an hei si mar rëm bei Fallout mir sinn ënnerwee am Bison Steve Hotel. Mam wéi heescht den Deputy Beagle, dee wou sech wollt verpissen a mir hunn en awer iwwerriet hei, wat och nëmme richteg ass. A mir klauen zu engem Sunset Sails Peril, lalalala, genau déi. A lass. Also mëttlerweil hoffen ech wierklech scho bei dëser Folg, och am grouse ganzen allgemeng, ech hoffen, dass d'Fallout-Folge awer gutt bei iech ukomme wäert. Et ass zwar e Spill mat vill Schwätzen dran, mee d'Spill selwer, d'Geschicht hir an alles ass richteg gäil. Vun dohier, et muss ee bësse schwätzen, mee dofir kritt een awer och eng flott Geschicht geliwwert, muss ech soen, ganz eierlech. Crowbar, Bier, uh, e gudde Béier ka mer och mat huelen. Mental Söldner, Charmeur-Outfit. Ah, et sinn och ganz schlëmm dorë allergi Saachen, muss direkt drëm flécken an alles esou. Lo hu mer eng komplett Unruhestifter Ausrüstung. Brillen hei kënne mer och flécken, esou. Well dann hunn déi an engem esou e bësse méi Rüstungswäert, wat och net esou schlecht ass. Mee du sichen nach de Rescht vum Gebai, well ech wëll jo net la einfach hei de Rescht vun de Banditten hei banne loossen, wann der nach do sinn. An ech gesi mir hunn nëmmen nach néng vu véier Kuren an der Waff, wéi kënnt dat? Solle mer déi do mol auspropéieren? Ech mengen, dat kënne mer och roueg maachen. Wow, saufett, dat Denge, gell? Oh, se si mega geil. Fir Di Sach eng rich geil fett Rüstung, gell? Äh. Oh, wieso ass die Waff dann? Boah, also méi einfach hätten se mat net kënnte maachen am Ufang vun der Story, gell? Ah, leider hunn ech nëmmen 19 Kugelen dofir, mee bon, ass besser wéi näischt. Ja, brennt, verbrenne ich eigentlich och? Ah nee, dat ass de déck realistesch. Und tschüss. Hihihi. Verbrennt, verbrennt.

Da wier dat do wahrscheinlech 6 an d'Klengklubb Episode 3. 3, wat huet da meng. Ah, déi huet 4. Ah, Mann, hunn ech net soss eppes of 5? Crowbar. Dat ass keng Crowbar, do ass eng Crowbar. The fuck, ey. So, hu mer déi mol gefléckt hei. 9 Millimeter Pistol kënne mer och flécken. Ech wëll zwar.

Lynn, oh putain vill Waffen und sei gell. Ech muss onbedéng, a wat och gutt ass, wat och gutt ass am Mod hunn ech Rucksäck, dat heescht ass och e bësse méi realistesch, obwuel ee ka souvill Saachen ouni Rucksäck scho mat sech ronderëm schleefen. Mee et kritt ee Rucksäcker am Spill an do kritt een dann och Ladekapazitéit dobäi, wat ech richteg gutt fanne well ech wierklech en Hamsterer sinn, dat heescht ech sammele wierklech alles an ech ginn och ongären eng Waff wech. Ah, sech geschirr um iwwerluet. Bon, Recht loss mal verleihen, die verkaufen wir nur. Ähm... Ich hab um Visier richtig gut gell. Ich gehe auch gerne die externe Sicht höhle mehr an der Reihe muss das mir bisschen praktisch. Okay. Oh, oh. Uh, wir sind aber ob der Limit gell. Ob der Limit sind wir da. Äh, ass da nach een vu him? War den hei? Nee. Ja, ech weess, dass den Akku bal eidel ass, okay, wat de Sack hei? Ich da meng Zigarette geht da, ne, ist geil. Net dass aner meng, ich ging hei eng nei Zigarette fänken. Et ist mir moien, du Idiot. Du hast schon die ganze... Du blöde Full, du wirst schon verpissen, ey. Ah, hei kënne mer iwwer d'Achterbahn goen. Wéi gäil ass dat dann? Cool. Oh, do brennt d'Luut. Do muss mer emol kucke goen, ob do een doheem ass. Tok, tok, hallo, ass een do? Ähm, ah, Deputy Beagle ass awer nach do an huet sech net verpisst. Äh, hei hu mer Schlofzëmmeren. Nope, hei brauche mer näischt. Oh, do ass en Tape.

Nope, keng Ahnung. Och kee Bock lo ze kucken. Ähm, do ass keen. Geet hei. Ah, hei kann man lo opsperren. Das am Fong selwecht bei Skyrim. Äh. Jo, richtig. So, wat man denn hei? Koffer, Jet. Ah, mir können echt viel mathuelen. Da muss irgendwas rausgehen.

Mentats Red Roach Meat wéi se war ech puffel lo mol einfach eppes da geet dat ganz leicht méi einfach Hilfsmittel Mentats déi Saach verkafen souwisou och Psycho an de ganze Schäiss well dovunner gëtt nëmme süchteg am Spill an dat brauch ech wierklech net a jo 18 Red Merci. Ruhig Rand, Reparatursatz, Stealth Boy, Stimpack, Sunset Sarsaparilla, zwee Stéck, zack, a lass! Kippt nëmme erof, Junge, kippt nëmme erof! Sou, well fir déi Jet-Dénger hei kritt en awer nach vill Geld. Hei hu mer nach Psycho, Psycho. Soss nach eppes? Kommode? Vorkriegsgeld? Nee, nee. Oh, klengen Junkie, hä? Sonst nix mehr. Ah, machen wir uns weg. Hund ist aber das Schlut, und nicht mehr nicht. Ah, ist ja der Licht. Ich meine, eine Woche. Wo hast du der bitte Bigele voll? Den ist. Du mal. Hallo? Hallo? Hallo? Ah, hier geht Ruf. Ruf. So, wat hu mer dann hei? Hei e wonnerschéinen Helm. Ne, ass tiech eng Kamera. Hallo. Uh, Sunset Sarasparilla. Korken, zack. Oh, muss unbedingt verkaufen. Ähm, ass hei wat neuen? Net da schon durchlatsch, dat ass geschwei mi do, gell? Weil da geht man relativ wenig springen. Hei schingt da wo net weiter ze goen. Dat sich man nach se eng Nuka Cola hei. Deputy Beagle huet anscheinend eisem Stëps gemacht, der Jäger. So, hei ass auch sos näischt, mir sind zu Dieren. Ah, da ist eng Toilette, okay. Äh, natürlich können wir auch was ganz Cooles. Moment, ich meng, das kann den. Natürlich können wir aus der Toilette trinken, gell? Mm, ei, das, das do, Oh Gott, ech ginn dat emol net drénken, gell, wann. Ech weess net, nee, dat, dat, dat ass ultra ranzeg, gell, deegelass. Wéi en Sëft aus enger Toilette. A, an zwar och nach, wou et esou ausgesäit. Dat muss wierklech net sinn. Ähm, hei si mer um richtege Wee, wéi et ausgesäit. Ah, hien huet de selwechten Helm ouni déi Brëller. Ah, mee egal, dat huet ass Stil. Dat ass Stil, Junge, Stil! Also, ech hätt se net vun de Kette seet. Putain, wat liift do am Radio, gell? Ech muss wierklech kucken, ob ech do kee Mod fanne fir méi Radio ze kréien, well dat widderhëlt sech wierklech séier, wann een ze laang lauschtert. Wësst Der wat, ech menge mir huele mol en anere Radio. Et kritt jo nach e puer aner Senderen hei. Mir kréien de Mohave Music Radio.

Mich selbst aus der Versiegelung frei zu brechen, natürlich ohne ihre Rolle dabei dämpfen zu wollen, aber das war schon spannend! Das Problem ist, Prim ist immer noch gesetzlos. Was tun wir, wenn uns die nächsten Raufbolde bedrohen und als Geiseln nehmen? Déi nächsten Raufbolde, wann ech dat schonn héieren, dann dréin sech bei mir zéi Vennéilen erop, gell? Raufbolde, Pita, mir sinn am Wasteland, dat si keng Raufbolde, déi kommen net dohinner a raufe mat der, déi erschéissen dech. Ëh, ziel mol eppes eriwwer.

Frage mich warum wir nicht schon längst von ihnen geholfen werden. Und die RNK. Also ich ging also die RNK fand ich schon ziemlich okay an so sowieso ziemlich den Stiert hei von do hier denke ich Vielleicht haben sie mal. aber Se kéinte roueg hei sech méi man, hei déi Stadt och an hei. Hey, Prim Slim, wat leeft? Howdy Partner.

Problem geléist. Also méi einfach kann sech net maachen ne. Hotel Bison Steve ne interessiert mech net. Stufen ass scho rëm wat leeft. Äh Nahkampfwaffen reparieren Schusswaffen Sprache Sprach hu mer am Moment relativ héich, dat ass dat héchste wat mer hunn. Vu dohier géing ech soe setze mer hei mol eng Kalaber. Nee wat mir setzen hei 5 Punkte bei. An op Australie, do kéint man a sech och op 40 goen, dass mer esou eng schéi ronn Zuel hu reparieren. Hei kënne mer op 30 goen. Dann hu mer nach zwee Stéck ze verdeelen, da maache mer déi mol op. Looss mech iwwerleeën, Lagerwaffe brauch ech net, Sprach ass gutt, Wissenschaft, ma gi mer bei den Didricher och mol zwee rop. Weiter. Ah, elo kann ech erëm Déngens eraussichen, dat do huet mech interesséiert. Einfach nëmmen aus deem Grond, well anscheinend kanns de aus eppes richteg Witzeges maachen, awer nëmme wat Jëmme kanns maachen, mat Statuten hues. Mee ech si mer net sécher, et hätt ee sécher nach aner flott Saachen. Verständnis, Mat deem extra Verständnis erhalten si en doppelten, nee, ech benotze déi souwisou net esou oft. Kannibale, Si erhalten im Schleichmodus die Möglichkeit, eine Leiche zu essen, um die Gesundheit zurückgewinnen. Allerdéngs verléieren si dabei Karma. Fir eventuelle Beobachter ist dies ein Verbrechen gegen die Natur. Dat hu mer natierlech net, sou si mer jo net. Dräi zousätzlech Fertigkeitspunkten, dat huele mer, dat ass super, dat ass super, dat ass super. Zack, fertig. Wonnerschéi, mir si lo Level wéivill? Ech wéilt dat gär wëssen. Level, Level. Stufe 4 schon, putain, dat war relativ séier. So, ech géing soen, mir verfollegen lo mol eist Hauptmissionsziel. Fir do hu mer bei de Mojave Express, well do läit eppes, wat ech onbedéngt wëll hunn, wou och déi meescht Leit villäicht kennen. Ech muss ganz éierlech soen, et ass mäin, meng Liiblingsfigur am Spill selwer. Mä elo net als Spillfigur fir mech, mee natierlech kënne mer hei och. Ei do ass en. Beschädigten Roboter untersuchen. Ech wees net ob ech scho genuch Reparatur hunn dofir. Nee 65 brauch ech se ze reparéieren. Wissenschaft villäicht. 55 nee. Ma dat ass nämlech dat woufir ech déi Deeler gehal hunn. Wann ech do drop ginn brauch ech.

Alles alt Metall. Ja, alt Metall. äh, schlecht gesehen. Elektroschrott hun ich auch. Du brauch ich auch vu just die Sensormodule nach. Sou, mir kënnen zwar elo jo nach eng Kéier méi mat de Leit hei ënnerhalen, mee wéi gesot, mir man ons emol aus der Stad eraus. Ech mengen, hei vir ass eng Strooss erausgaangen, wann ech net ieren. Wa mer elo hei op eis Missioun switchen, mir si am bei 16 Minutten, dat geet jo nach. Weltkart, nee, Weltkarten net, Aufgaben war dat. Da sinn ze laang, die Wiedervereinigung.

Mir mussen dohinner, dat heescht mir ginn hei op der Strooss laanscht, da komme mer an engem hei. Mojave Outpost, Baracke. Okay, da gi mer mol dohinner loossen. Da machen se op de Wee dohinner. Nee, net lafen, Tom. Kascht ze vill Energie. Fir hei kënne mer och ähm, Dingens benotzen. Kleinkalibergewehr, dat wär keng schlecht Idee. Ah, kann ech ëmmer flécken? Nee, do ass et ze vill, okay.

Oh, hei kënne mer awer d'Bréif mat luusse goen. Ass eppes dra fir mech? Prügeln, aktuell! Zeitung fir mech? Hei nix dran. Dietrich, oh, wat leeft? Das ist eng Schatztruhe. Dietrich und du, dee kënne mer gebrauchen, wa mer musse eppes onbedéngt opspären.

Nee, dann. Äh, ich schon kommen, da werde ich keinen Waff so nennen. So, äh, wo sind wir noch? Hier sind wir beim Wasserturm. Da oben hat Mr. Mojave Outpost sind. Dann das Stroß, wie ich gesehen. Never a man. An den ass eng Uertschaft man nach kënne gesinn. Da se Kaffee oder eng Tankstelle en Sapes. Äh, rover ouni ze frecken. Hei kann man rem extern Ansicht machen. Gët och héich Zäit. Ah, nee, ech brauch Desperado. Dat do gesäit kacke aus so baussen. Desperado Cowboy Oud. Ah, mir gin alt sich do bei die Dingens, da kann man nämlech auch verkafe go bei den aneren. Éier mer rem kee Meter méi trëppele kënnen. Oder mir verkafe beim Morave Outpost. Falls et do ee gëtt, dee wou verkeeft.

Ech kann vu wem? Schéin! Schéin! Ech meng aner wees awer net wou ech dru sinn. Schéin! Da kann ech nach aus der Distanz kämpfen. Dat ass emol nice. Ech hoffen, dat waren Sachen. Also, wann du etwas Interessantes dabei da können wir eventuell mithöhlen. Munition haben wir sowieso. Ah, wir haben ein bisschen Platz. Kleinkalibergewehr. Dafür kriegen wir aber noch ein bisschen Geld. Äh, Korken. Dynamit sowieso. Well déi kann en no esou schmeissen. An ah, dat ass ziemlech praktesch wann en grad eng fette Kampf ass. An also Dynamit fënnt den am Spiel méi wie genug. Hey du! Munition, Hydra, Kleinkalibergewehr. Komm, hol mal noch mit. Da ist so ein Sammler, gell?

oh lecker okay wie jetzt du was der beste kollege so als ich post du drin Oh, wow, natierlech. Dass die so verdammte Shirt mal gelässt hat, krass, gell? Das hab ich selbst gedacht. Komm schon, da geht nach der Schuss. Scheiße.

Ok sou fir dozou. Oh leck mat der Reen am Arsch. So komm Kapp einer. Schön so genug mal der Schei. Gëtt war da hei an klatscht dat gesch oh, oh, oh, oh. Gëtt Popschutz geha a net gout. Äh, de Kapp. An volle lauscht. Riesenschrecken Nymphe.

Dat ass näischt. Natierlech. Kaffi, Kaffi. Hei war anscheinend de Büro. Leer, leer. Dat ass bis dran. Kocken. Schéin. So hätt ech et gär. Äh, so. Lo gi raus. Mir gi se verkafen. Da komme am Zréck an dann. Oh, bitte hat ech an Zwansch. We se wat? Ech starte lo Schall op mat der Folgen. Da starte ech wahrscheinlech nach eng. Oh, ich mein, éischter net. Ech mengen éischter net. Oh, wësst der wat, da gi mer einfach e bëssi iwwer Zäit. Dann lafe mer nach bei den... Gim nee, dat wollt ech net maachen. Mir ginn lo... Nee, mir ginn net zréck, mir ginn lo rop. Mir ginn lo rop, mir ginn lo dohinner. Tschö. Hun déi Kasser ëmmer déi ganz oflaang hu dat ass dat ass dat schlëmmst an deem Fall ok dat dat wär nach méi wéi enker gesinn dat dann huet en en Zil virun Aen a ronderëm tauche sou vill nei Saachen op datt een einfach net anescht kann wéi dohinner ze goe gell dir wëllt einfach wësse wat do ass dat bescht Beispill ass hei wat ass hei elo näischt hei dohannen gesitt der ënnen am Eck ënnen op dem op dem Radar deen Dräieck. Den Dräieck wëll souvill heeschen, wéi do hannen ass eppes, wat nach net entdeckt gouf, eppes Neies. Da denkt ee sech direkt esou, ah, wat kéint dat nëmme sinn, wat kéint dat sinn? An da geet ee kucken, well ee mengt, et wär iergendepes Gäiles, wéi eng, ech weess net, eng Vault oder keng Anung. Ah, dee gëtt ass e klenge Red Scorpion, nee, e Rindenskorpion. An et ass einfach dat. Et sinn déi ganz Oflenkungen, wou d'Spill wierklech esou laang zéien, wat richteg gutt ass. Also wat hei ze entdecken an dem Spill an och am Fallout 3 gëtt, dat ass Wahnsinn, einfach nëmme Wahnsinn. Dat ass wéinst dem ville Schwätzen, wou eng Zigaretten dauert ausgeet, chill. So, wir mussen lo even hin nach. An hei ass schon etwas, was wir können entdecken, mais, ah, da kommt Red Scorpion.

Hun ech mech jo selwer ëmbruet. Nee, ech op jeden Fall zwee Dinger ëmbruet. Ech war keng HP méi. Et war e ganz gescheite Schachzug der Loten. An mir hunn mir soviel ze packen. Lo wo die Red Scorpion all gedout se kann man so oder so an den Latschen. Ech kënnt Iech net virstellen, gell, déi, ech, ech hu kee Problem mat der se ëmzebréngen an ze gesinn oder esou, mee ech fannen se einfach nëmme rëffeg. Kennt Dir dat Gefill, wann Der e Solo, e Film kuckt an do gesitt Der esou Ongeziwer wéi, wéi, wéi e Solo Tarantelen oder, oder, oder, oder Déngens Kakerlaken an esou Zeene, gell, an da muss ech automatesch, Uh, Munitioun! Da muss ech automatesch ëmmer sou dra denken, a ah, wat ging ech scho maachen, wann dat Déier bei mir am Zëmmer wär, an dann ass et eriwwer. Dann da geet d'Paranoia rich richteg lass. All kleng Krazen, alles da, da krazt op deem oder pikt et an du weess net, wat leeft da lo, gell? Dann ginn ech also sou sinn ech op jiddefalls. Also ech eng muss ech, muss ech ehrlech ganz ehrlech soen, ech eng Insektephobie. Net op all Insekt, mee haaptsächlech op. Grouss Spanne, kleng Spanne hunn ech guer kee Problem mat der Harespel. Alles wat pickt, Beie sinn ok, Beie picke wierklech nëmmen da wann de se rose muss, mee mee Harespelen, Hornissen, déi schnoken, déi déi Déiere mat de laange wéi Spannen, just mat just mat Fliddeken, Ouereschlëffer, all esou Zeeën do do kréien ech den Eekel, ech haassen näischt méi wéi déi Déieren. Dach, dach. Et gëtt eppes. Eppes, wat ech méi haasse wéi dat. Et hëlt scho vläicht Bild un, an dat sinn d'Zwiwwelen. D'Zwiwwelen an d'Tomaten, dat geet guer net. Dat geet iwwerhaapt net. Dat huet elo näischt domadder ze dinn, datt ech kee Geméis iessen oder esou, mee Tomaten an Zwiwwelen ass einfach mein gréissten Erzfeind, ganz éierlech. Soubal ech esou eppes an engem Iessen dra gesinn, wéi zum Beispill Bolognese Zooss oder esou, dann hunn ech keen Honger méi. An mir sinn ukomm beim Mojave Outpost, Baracke. Sou, an ech géing soen, dann leeë mer hei eng kleng Paus an. Ech ginn elo net extra handelen nach. Well dat kascht nëmmen Zäit, an Zäit ass Geld, an ech hu kee Geld, an dowéinst hunn ech och keng Zäit. Da géif ech soen, Merci fir d'Nokucken, bis déi nächst Kéier, an loosst mer e Comment, wat Dir esou dovunner haalt, mat deem ganzen Insex an esou. Ech wär ganz frou, Är Meenung doriwwer ze wëssen. Ech géif soen, Ciao, bis déi nächst Kéier. Merci an Äddi.